Qed toqgħod propjament ma skoprejthomx waħdi. Kont qiegħed ma' waħda u hawnhekk nispera ma hawnx ċensura kif għandna ma' kif kien hemm Malta u jew kif se jkun. Hawnhekk Peter qegħdin kemmuna u l-liġijiet taċ-ċensura ma japplikawx. Qed nara l-ħabib tiegħi l-ħamiem u hawn. Sewa. Dik hija, by the way, hija Main Street wara l-lukanda. ta' kemm huna. U da jispjuna wkoll, eh, jiġifieri ma jmurx issa il-kelma u tiġri minn hawn. Dana kont qiegħed ma' waħda, insomma, u bħas-soltu aħna, Sindku, minn wara nimxu. Wara qżieqeż aħna drajnieha dil-biċċa xogħol. U speċi mort fuq quddiem u sibt dal-apparat u weħilt. U din forsi tirrispondi wkoll għall-mistoqsija li għamlet sinjura qabel, ma nafx meta, li forsi għalhekk. Din kienet l-ewwel darba fl-esperjenza tiegħek li ltqajt ma' dawn l-ostakli? Jiena ltqajt magħhom xi erba' darbiet f'ħajti, Sur Sindku. Hello, qed tiċemplu ħafna. Hello? Hello?

Daqs bala ta' kanun jgħidu! tiżen waħda mill-biżliet li kellna mit-tfajliet hemmhekk. Il-kirurġija plastika irranġat is-sitwazzjoni. Jiddispjaċini, Mister Chairman, jiena dal-punt inħoss li qed tinġurja l-komunità femminili Kemmunjana li hija,

l-iskola tas-snajja'. Kif qegħdin taraw hawnhekk, l-iskola tas-snajja' tipprovdi ħafna affarijiet ta' interess. Kif qegħdin taraw hawn bandisti ħelwin ferħanin idoqqu l-banda. L-iskola tas-snajja' qed jitgħallmu u jipproduċu l-karta. Tgħidli dak x'għandu x'jaqsam dan ritratt? Iva, qegħdin jipproduċu l-karta b'mass production. Tgħallmu kif jużaw Il-pulp mills xtrajna waħda, għadha ġejja mill-Kanada. Infatti ħa nużaw dan appunto l-aircraft carrier li xtrajna għax m'għandniex iktar vapuri għalissa. U bil-helicopter nittrasportawha biċċa biċċa. Se nagħmlu l-karta, se jkollna karta famuża. Peter Sidney Pollock jista' jgħidilna minn fejn sraqna l-idea. Propjament,
Sur Rapinett, jiena kont ħa ngħid fuq ħaġa oħra, għax ħadd qabel saqsa għaliex m'hemmx iżjed tfal. Sewwa. Aħna ż-żgħażagħ tagħna kif qed jaraw hawn, ikunu għadhom jikbru, għadhom fl-aħjar tagħhom, ngħallmuhom jibblowjaw. Taf li bl-Ingliż jgħidulu? Blow job, sewwa, sewwa. Ikollna ħafna jobs għalihom infatti dalwaqt. Eh, ġifieri, skużani, Sur Sid Nicolo, jiġifieri meta jkun hemm xi blockage imkien. Iva, tajjeb ukoll. Nagħmlu mod.
Iva, iva, naħseb qed nifhmek, sin, Dottoressa, jien.
L-Imdina infatti ukoll jużaw din it-teknika to blow glass, qed tifhem? Jagħmluha bħalhom ukoll. Din effettivament għalhekk qegħdin nittrenjawhom. Tiswa għal ħafna affarijiet din il-job. Wieħed mill-proġetti li hemm fil-isptar tal-kirurġija plastika huwa xejn ħlief biex inkabbru x-xoffa, biex inkabbru x-xeffa ħalli nkunu nistgħu nwettqu dan il-programm fil-futur permezz taż-żgħażagħ tagħna. Immur fuq suġġett ieħor, kellna problema. Dan li qegħdin taraw jidher qisu melħ, m'huwa melħ xejn. Qbadniha fil-fatt issa u qridniha mill-ewwel fi tfulitha l-problema tal-kokaina. Din hija kokaina pura. Qed tarawha hawnhekk issibuha fir-restaurants taħsbuha melħ. Hija pura. Dan kien proċess kien proċess sempliċi ħafna, ittekiljajnieh ittekiljajnieh bl-iktar mod serju u bil-għaqal, neħħejna l-ħina u ħallejna l-koka. Il-koka, I see. Minn issa 'l quddiem. X'ġara mill-ħina għidli biss jekk jogħġbok?

Sidni, inti x'għamilt? Jiena s'issa m'għamilt xejn, però l-iktar li. Wieħed ikollu li xi ftit li m'għamlu xejn. Li għamilt sewwa, li ħsibt għall-karozzi li. Sewwa, tnejn li ħa nġibu sewwa hemmhekk. Sewwa, sewwa.
Waħda ħa nsemmuha Għaxi. Għaxi. Naħseb tifhimni int.
Sewwa. U l-oħra Vażu.
Ah. Tifhimni int.
Infatti l-garaxx qiegħed jismu Vażwaxi. Hemm skop, hemm skop.

Iva, għandna bżonn, jeħtieġ għal, għal, għal. Qegħdin nagħmlu film fuqha, Doctor Xi Fasu.
Qed jgħiduli li sar il-ħin ta' ftit pubbliċità oħra, hux hekk? Iva, iva, iva. Ekku.
Insellmilkom! Erġajna ltqajna għat-tieni round u magħna issa d-Dottoressa ta' kif telqet għax kellha intervent kirurġiku urġenti u infatti erħitilha bil-helicopter għal Kemmuna. Magħna llejla għandna lil m'għandniex lil Freddy Parascandolo, il-first mate u bħala part-time barman u sajjied fil-lukanda, imma il-mara tiegħu Mrs. Parascandolo.

U għandna problema kbira għax jiena qatt ma narah. Hawnhekk ara għandi ittra meta konna kuntenti ħafna aħna. Dejjem flimkien, dejjem jagħfasni 'l hawn, 'l hemm, 'l hawn, 'l hemm. U sa ma sa, jaħasra, dejjem waħdi, dejjem waħdi. U għandi ħafna problema kbira jien. U tant u vera meta. Meta ma jkunx miegħi Freddy anki dan inżommuh miegħi. Hija tassew taqsim il-qalb din is-storja, infatti kemm jista' jkun Mrs. Parascandolo nħalluha magħna fuq il-kumitat. Iżda naf li għadni ma spiċċajtx b'kelma, titruħinix. Issa jiena dana r-raġel tiegħi dejjem hawn, dejjem hawn. U għandhom jiena li qed jiġri għandu ħafna side effects. Għax dana kif smajtu qabel għandhom kimika li dan Il-vapur biex jidħol ġo dawn it-toqob iridu daw ċertu kimika. Però dan il-kimika mhux iċekken biss dan il-vapur biss imma qed iċekken anki ċerti affarijiet, propjet, taf inti, tal-organi tal-raġel tiegħi. U. Konsegwentement, ma nistgħux nilqgħu ma' ċerti affarijiet ma jfirrux ġo oħrajn. Jiġifieri jiena qed nitlobkom qed nitlob compensation. Ara, Iva, għad appuntu ġejt ippreparat bil-compensation. Le, tħabbix rasek, hekk l-organi ma jaħdmux, għandna appuntu l-kitarri elettriċi għadna kif irreklomajniehom l-ewwel, dawn jaħdmu u huma awtomatiċi u jaħdmu jdoqqu waħedhom u jżommulek il-kumpanija kollha neċessarja. Thank you, thank you.
Għandna magħna wkoll illejla il-ġurnalista Philips Gendo, Philips Gendo, hawnhekk, kif qed taraw, raġel gustuż għadu żgħir, attraenti, jappella l-ħafna mit-tfajliet li għandna Kemmuna, huwa effetivament Malti pero jqatta' ħafna mill-ħin tiegħu fuq il-gżira tagħna. Freddy, għidilna xi ħaġa dwar il-ktieb, l-aħħar ktieb li ktibt. Fuq kemm hu dan, appuntu? L-aħħar ktieb li għamilt jiena
huwa dwar l-alkoħoliċi, dwar l-inċidenti li jinqalgħu minħabba l-alkoħol. Jismu Alcohol and Accidents. Kemmuna spiss naraw li qed ikollna numru sustanzjali, ammont kbir ta' inċidenti bħal dawn. Inutli noqgħod ngħidilkom eżatt kollox. l-informazzjoni li għandha. Biss, illum qed nipprovaw nagħmlu minn kollox biex nipprovaw nevitaw kemm jista' jkun inċidenti. U qed nipprovaw nagħmlu koordinament sħiħ mal-Korp tal-Pulizija ta' Kemmuna li hemm kontinġent qawwi, hemm xi ġissurġenti u maġġur, maġġur qiegħed biss jiklika s'issa. Naħsbu illi fil-futur ikollna koordinazzjoni qawwija, konna kooperazzjoni tajba. Naħseb li se ninforzaw il-liġi, mhux aħna, pulizija ħa jinforzaw il-liġijiet biex dawn l-inċidenti jekk jista' jkun nevitawhom. Grazzi. Kemm kemm hu possibbli ma nafux kemm hu possibbli, però il-biċċa hi li Il-karozzi qed jiżdiedu ġo Kemmuna, jiġifieri inċidenti se jkollna iżjed dejjem, ovvjament. Aħna qed nagħmlu minn kollox biex dil-biċċa gżira żgħira żgħira li hawn Kemmuna, nipprovaw jekk jaqbel dejjem il-Kumitat illi t-traffiku ngħadduh dejjem minn ċertu toroq li huma of major importance. Kif qed taraw hawnhekk, toroq li huma usa' bħal Triq il-Girgenti Kemmuna, li hija ġol Belt Kapitali, nevitaw dak l-ammont ta' traffiku biex ma jkunx hemm aktar konsegwenzi koroh. Apparti li dan mhux ix-xogħol tagħna, dan ix-xogħol tal-Pulizija, x'aħna ġurnalisti biex nikkummentaw aħna u nagħmlu riċerki bħalma għamilt f'dan il-ktieb dal-ktejjeb sabiħ. Nixtieq infakkru f'dik il-ġrajja ħelwa li li nqalgħet ftit ilu, kemm xi ftit snin ilu, meta ġejna misruqin mill-fidet, dana kont għedtli bih, appunt, u kien hawn xi persuna li serqetilna xi fidet mill-gżira tagħna. Kellna xi, xi
oġġetti misruqin dal-aħħar u skoprejna fejn kienu moħbijin bil-kooperazzjoni tal-Grupp Warp. Hello, le mhux, mhux issa, mhux issa, ġa rrid jitkellem. U.
Insomma, dawn affarijiet li qed jiġru anki l-gżira ta' Kemmuna, sfortunatament gżira żgħira sabiħa li tikollna ħafna ser u vjolenza. Hekk qed taraw il-kobor kemm hu ċ-ċokon ta' Kemmuna. Aħna qed nagħmlu minn kollox, kif smajtu f'dal-programm, biex nipprovaw nħeġġu l-poplu Malti, l-poplu Għawdxi u l-ftit tarf nies li jgħixu ċe Kemmuna biex jipprovaw minn kollox, tħalli jkun wieħed mill-aqwa postijiet kemm turistiku kif